या डायरेक्ट सेलिंग नहीं कर रहा छे सिंपल लाइफ में छे या स्पेशल लाइफ में छे सबसे बड़का प्रॉब्लम कत छे अहा के बात दोसर नहीं माने छे तो कौन एहन हथियार यूज करबे कौन एहन टूल्स यूज करबे कौन एहन टेक्निक्स यूज करबे जे सब कोई अहा के बात मानते ए के लेल स्पेशल 12 टा स्ट्रेटजी जे 12 टा स्ट्रेटजी का अहा यूज करबे तो अहा के हर कोई बात माने के लेल मजबूर रहते तो स्ट्रेटजी नंबर 1 बहस नहीं करू ककरो भी साथ बहस नहि करू बहस करलासँ की होइ छै शत्रुता पैदा होइ छै दुश्मन पैदा होइ छै लेकिन अहाँके तऽ दोस्त क्रिएट करना छै अहाँके तऽ बात मनमाना छै ताहि दुआरे ककरोसँ बहस नहि करू बारह तरीकासँ बात मनबाउ अपन टॉपिक आसानीसँ समझाउ स्ट्रैटेजी नंबर दुई दोसर के विचार का सम्मान करू जब दोसर के विचार का सम्मान करबे तो वह व्यक्ति अहाँ के ज्यादा प्रायोरिटी देते यदि कोनो भी चीज में एस छै तो एस कहू नो छै तो दू आदमी मिलकर एस का क्रिएट करू यदि दोसर के विचार के करबै सम्मान तऽ अहाँ के क्रिएट हैत मान सम्मान ताहि दुआरे दोसर के विचार के सम्मान करू रूल नंबर तीन अपन गलती आसानी से स्वीकार करू यदि अहाँ से गलती होइ छै तऽ दिल से कहू सॉरी अहाँ के साथी से रिप्लाई मिलत डोंट वरी महात्मा गांधी से लऽ कऽ नेल्सन मंडेला हर कोई कामयाब भेलै कथी कहि कऽ अपन गलतीके एक्सेप्ट करि कऽ ताहि दुआरे अहूँसँ कोनो भी गलती होइ छै तऽ ओकरा दिलसँ एक्सेप्ट करू नेक्स्ट टाइम ओकरा सुधार करैके प्रयास करू स्ट्रैटेजी नंबर चारि दोस्ताना तरीकासँ बातके शुरुआत करू देखू हर कोइ इंटरेस्ट कतऽ राखै छै अपन दोस्तमे और दोस्त कत खुश रहे से जैठमा दोस्ताना रहे से मतलब साथी के साथ एकदम विनम्रता से पेश हो एकदम साथी नहत इंटरैक्ट करू साथी नहत दिल से बात करू जब दिल से करबे बात तो अहा के समस्या भ जात का दोस्ताना तरीका से

एस निकालि नहि पाबै छै किया कियाकि ओकरा बेस्ट क्वेश्चन करै लए नहि आबै छै तऽ बेस्ट क्वेश्चन करू जनम सबसँ पहिले क्वेश्चन करू अहाँ जीवनमे सफल होइ लए चाहै छियै आंसर याद एस अहाँ हेल्दी रहै लए चाहै छियै आंसर याद एस अहाँ पैसा कमबै लए चाहै छियै आंसर याद एस तऽ एहनो करिकऽ मैक्सिममसँ मैक्सिमम एस क्रिएट करे के ट्राई करू और एहने क्वेश्चन करू जे क्वेश्चन के आंसर एस होबाक चाही कियकि अहाँके बात मनमाना छै अहाँ जे कहबै ओहिमे ओ एस सुनै लए चाहबै अहाँ ताहि लए कऽ एहन क्वेश्चन क्रिएट करू जकर आंसर फाइनली एस सँ स्ट्रैटेजी नंबर छः सामने वाला व्यक्ति का ज्यादा बात करे के लागे प्रोत्साहित करू देखू हम अहाँ कोई भी व्यक्ति से भेटे छियै तऽ ज्यादा सुनै छियै कि ज्यादा सुनाबै छियै यदि ज्यादा सुनेबै तऽ ओ व्यक्ति अहाँसँ दूर भागैके प्रयास करतै आओर ज्यादा सुनबै तऽ ओ व्यक्ति नजदीक आबैके प्रयास करतै तऽ अहाँ सबसँ पहिले चयन करू अहाँके दोसरके दूर भगाबैके छै कि पास बुलाबैके छै पास बुलाबैके छै तऽ ज्यादा सुनू दूर भगाबैके यऽ तऽ ज्यादा सुनाउ

सामने वाला के फीलिंग से जुड़ल बात करू देखियो बहुत बढ़िया कहावत से व्हाट यू नो डजेंट मैटर व्हाट यू स्पीक डजेंट मैटर हाउ यू फील देम दैट इज मैटर यदि अहाँ दोसर के बढ़िया फील करा रहल छियै तब बुझू अहाँ एकटा मैग्नेट छियै अहाँ एकटा चुंबक छियै आओर ओहि व्यक्तिके आकर्षण करै लए चाहै छियै जाहि व्यक्तिके जीवनमे उन्नति प्रगति देखै लए चाहै छियै ओहि व्यक्तिके अगाडि बढ़बै लए चाहै छियै जकरा अगाडि बढ़ेलासँ अहाँके रिस्पेक्ट बढ़ि रहल छै तऽ ताहि दुआरे एहि चीजके ज्यादासँ ज्यादा प्रमोट करैके प्रयास करू स्ट्रेटेजी नंबर नौ आवश्यकता के बात करू देखियो हम अहाँ जखन भी कन्वर्सेशन स्टार्ट करै छियै तऽ बिना मतलब के गप नहि लड़ाउ बिना मतलब के बातचीत नहि करू बिना मतलब के टॉपिक पर एंट्री नहि करू ओ टॉपिक पर एंट्री करू जे टॉपिक ओकर जीवन में आवश्यक छै जब ओहि व्यक्ति के जीवन में आवश्यक रहल टॉपिक को अहाँ टच करबै ओहि पर अहाँ अपन विचार प्रस्तुत करबै तऽ ओ व्यक्ति अहूँ के रिस्पेक्ट करते और अहाँ के इमेज और ज्यादा बिल्ड हेतै और अहाँ के बात आसानी से कोई भी व्यक्ति मानत ताहि द्वारा ओकर आवश्यकता से रिलेटेड बात करू स्ट्रैटेजी नंबर दस आलोचना नहि आदर्शवादी बात करू देखियो कखनो काल हमरा अहाँके की होइ छै जे व्यक्तिके साथ हम अहाँ रहै छियै ओकर बात यदि मन नहि पड़ै छै तऽ हम अहाँ ओहिपर आलोचना करि दै छियै तऽ आलोचना नहि करू आदर्श तरीकासँ बातके समझाबैके प्रयास करू कोनो बेस्ट कोटेशन राखि कऽ ओहि बातके समझाबैके प्रयास करू कोनो गोल्डन स्टेटमेंट राखि कऽ ओहि बातके समझाबैके प्रयास करू लेकिन डायरेक्ट ई नहि कहू जे अहाँके विचार गलत छै अहाँके मतलब बात नहि मिललै ई बात दोसर तरीकासँ कहू इनडायरेक्ट वेसँ कहू ओहि व्यक्तिके सुधारो करैके मौका मिलतै आओर अहाँके बातसँ कोनो दुखो नहि पुगतै नंबर एगारह यूज कॉमेडी एंड जोक्स देखियो हम अहाँ जब कोनो भी व्यक्ति से बात करैत रहे छे तो हर हमेशा सीरियसे बात नहीं करू कियाकि सीरियसो बात से आदमी सब बोर भ जाए छे ताहि दुआरे टाइम टाइम पर छोटका छोटका जोक्स छोटका छोटका चुटकिला सब सुनाबे के प्रयास करू जाहि के कारण ओहि व्यक्ति के एकटा हमवन है फील्स महसूस होइ छै एकटा खुशी नहि महसूस होइ छै आओर ओ व्यक्ति अहाँके ज्यादासँ ज्यादा चाह सीखैके सन्दर्भमे एकटा बहुते बढ़िआँ कोटेशन छै कहै छै जब सीखैमे नहि आबै छै मजा तऽ सीखनाइ भी बनि जाइ छै एकटा सजा ताहि दुआरे दोसरके अपन कॉमेडी अपन जोक्सके माध्यमसँ मजा दैके प्रयास करू जबकि सजा दैके कोनो भी अधिकार अहाँके पास नहि छै जी नम्बर बारह

अपन लाइफमे ओ व्यक्ति इंस्पायर रहते अपन लाइफमे ओ व्यक्ति मोटिवेटेड रहते जब ई इंस्पायर करे ल अहाँ सक्षम छियै तऽ अहाँके बात मानैके लागि हर कोइ आसानीसँ रेडी हेतै याद राखू सफलताके लेल करऽ पड़ै छै खोज नहि तऽ जीवन भऽ जाइ छै बोझ बहुत बहुत धन्यवाद जे एते काल अहाँ सब एते गहिराइसँ